Wel, beth sy'n unigryw i'r bootcamps ydy fod y rhain wedi cael eu datblygu ar gyfer pobl sydd yn meddwl neu ystyried cychwyn busnes. Dyma yn gwrs ffurfiol, Mae jyst rhoi cyfle a rhyw fforwm anffurfiol i fobl ddwad i safle busnes i ymchwilio i beth be sydd ei angen i ddatblygu syniadau ac hefyd i gwrdd â bobl sydd yn rhedeg busnes. Um, da ni'n dod i leoliadau lle mae'r busnes yn cael ei redeg a da ni'n cael cwrdd â'r perchennog. Wedyn mae yna'n gyfle prin a gwerthfawr iawn i rywun cael rhannu profiadau ac a gweld sut mae rhywun yn gallu datblygu. Felly mae'r bootcamps ar gyfer y bobl i gymryd y cam cyntaf yn y broses o gychwyn busnes. Does 'na ddim profile nodweddiadol o bobl sy'n dod i bootcamp, mae bob y math o bobl, rei ifanc, rei hŷn, rei o gefndir uh, amrywiol. Um, felly does 'na ddim profile gwahanol, yr unig beth sydd yn gyffredin ydy Mae pawb sy'n dod i'r bwtcamp yn meddwl am dechrau busnes. Mae wedi dweud, o, swn i'n licio cychwyn busnes rhyw dro. A mae wedi gweld neu clywed am y bwtcamp a wedi bod yn reit, mi a i weld hwn i weld os fedra i fynd y cam nesaf ymlaen. Felly, da ni'n cael bob mathau o bobl. Oes, mae yna straeon da iawn yn dod o'r bootcamps, mae nychryn i weithiau, y pethau sy'n digwydd, mae hwnni am rei sy'n mynd ymlaen i werthu tai, rhaid i tai ar werth, uh, mynd ymlaen i adeiladu pethau newydd. Dwi'n meddwl bod y bootcamp yn gyfrifol gant y cant o bellfor, ond jyst bod y bootcamp wedi cyfra, cyfrannu yn bach i rhoi'r hwb bach na ymlaen i bobl fynd ymlaen efo'i syniadau. Ac dwi'n gwybod o'na rhywun uh, wedi bod yn y bootcamp rhyw dair mis yn ôl, a fory, mae'n agor siop, Felly, dwi'n dwi, dwi meddwl fod y bwtcamp wedi cyfrannu'n bach at hynny. Felly, yndi, mae o'n weld yn gweithio. Ond, to, fyna rhain dod i fan hyn, a fydden nhw'n gwneud dim byd allan ohono fo. Ydy o'n ots, dos a ddim pwysau i wneud dim byd. Ia, fydda i'n canfod fod y sesiwn lle da ni yn cael um, sesiwn holi ac ateb efo'r perchenog busnes yn un o'r rhannau mwyaf gwerthfawr o'r bwtcamp. Achos dyna lle mae rhywun cael gofyn y cwestiynau calad a cael gweld profiad go iawn lle mae 'na rywun wedi cychwyn busnes ac yn rhedeg y busnes a mae hynna'n werthfawr iawn achos mae pobl gallu uniaethu wedyn efo pobl wedyn mae o'n cyfrannu lot at y bootcamps. Dwi'n meddwl yr enghreifftia' gwir o busnesa' sy'n bodoli heddiw yng Ngwynedd dwi'n me'wl ma' gweld a siarad efo bobol eryll sy 'di bod drwyddo fo yn llawer fwy o adnodd na dim ond clwad yr theori tu ôl i ddechra busnas. Grant busnas ydi Cronfa Galluogi i Hun. Yym ma' hi'n grant sy'n gallu cynorthwyo dechra busnas newydd yng Ngwynedd. Ma' 'na tri potyn gwahanol ma' 'na un ar gyfer busnesau gwledig Gwynedd. Mae yna un potyn ar gyfer y sector dwristiaeth a mae yna un potyn arall ar gyfer teuluoedd fferm. A wedyn mae'r grant yn cynnig fyny at 5,000 o bunnau ar sail 50 y cant o gyfraniad cost y prosiect. Wel, dan ni wedi cefnogi nifer fawr o fusnesau yn y ddwy flynedd dwytha. Maen nhw wedi amrywio i fod yn onest o yym Winllan yn Pen-y-groes o'r enw Pant Du i rywun sydd yn gwneud crefftau, i rywun sydd yn gwneud gwaith digidol 'lly, so mae'n amrywiaeth eang sy'n awgrymu unrhyw un sydd efo diddordeb cychwyn mewn busnes ac eisiau gwybod mwy am y grant a'r cymorth sydd ar gael, cysylltu efo fi neu Rachel sydd yn y swyddfa yn Porthmadog Rhif ffôn, dim 1766 514 dim 57. Ca- rhoi caniad i ni, wnawn ni sgwrsio am y c- am y cysyniad busnes sy gennych chi a wnawn ni roi chi ar y ben trywydd o'r ffordd iawn i fynd amdani. Fedrwch chi gadw cysylltiad efo ni drwy sbïo ar ein tudalen Twitter, yym, @galluogi ydan ni ar Twitter, neu sbïo ar ein tudalen we ar Facebook, Cronfa Galluogi ydi'r tudalen ar hwnna.